Ko Tā Piranga Nata te tangata. I roto i nā rātata nei ka hīkoi atu ko tā Tāmati Muturangi Reedy. Kua hīkoi atu nei i ēnei rā o te hōtoke, o te whiu o te makariri, o te whakaaro. Nō nā rātata nei ka whakaemi atu Te rahi tūātea o ngā iwi katoa ki Hiruhārama Marae, Ruatōrea. Nō ēnei rā e rere ana te wairua o Tāmati, tā Tāmati, Muturangi Rīrī, ki ngā parirau o te tai rāwhiti, ki ngā tai e whā o te motu whānui. Haere e koro. Haere ki te para i te huarahi ki o tipuna, ki te hono, ki Hikurangi mauna, ki Waiapu awa. Kua whakakitea to wairua puta noa, to waka ki nga tuatea nunui o nga whare korero matauranga

Ko Tilly Reedy i hīkoi atu nei i roto i ēnei ruarua marama nei i mua paku atu i a koe. Nō te rā nei i roto i te koina o tō ngākau, ka whāia atu e koe te hīkoi a tō hoa rangatira. Kōrua tahi ināianei ki roto i ngā ringaringa o tō tātou Kaiwhakaora. Inā rā te kōrero e kī nei Hiwa i te ata, hiwa i te ahi whakamahue nei. Ko te kuia nei ko Tiriwiri i tō ahi whakamahue, tahutahu i tō ahi. Kia takoto ai a koe te kupu kōrero e whāngaitia nei ki ngā whakatipuranga e ngā iwi katoa i whakaeke ki Hiruhārama marae I roto i ngā rā tata nei. Ō, kuku ana te manawa, inā kupu, a tēnā, a tēnā, i takoto ki runga i te marae. I te pāorotanga o tō rongo ki a mātou ki ngā whakatipurana katoa, anō ngā maunga, anō ngā awa, anō te tangata. Anō koutou o roto o ngā whare kōrero o tua me ngā whare kōrero o nāianei. Ka whakaemi atu ki Hiruhārama marae kāinga kōrero i roto i ngā rā tata nei. I kite atu tōu wairua e piki ana i te mātāpuna o tō awa a Waiapuawa. Haere e koro. Haere i roto i te kupu kōrero i waiho iho e koe ki a mātou katoa i roto i ēnei rā tata nei. E moe. E te iwi ka hoki ake taku kōrero ki te tau uh, 1999. Nā, Kare mihi kei a koutou katoa, kei a tatou katoa nga korero e pa ana ki tenei tangata. Engari i tenei wa nei kei te korero au mo a Moana, mo Tamati, mo Patu Hohepa me Ranginui Walker. Na, i te tau 1999, ka mutu taku tuhi Taku whakawāwā tātari, rangahau, te whakatakoto o ngā kōrero ki roto i te kaupapa e kīia nei Tuhina Kairangi Reo. E mōhiotia nei i roto i nā rā nei, ā, ko te, ko te tohu PHD nei. Ko ngā kaiwhakawā i a au i tērā wā, ana, ko ngā tokotoru nei. Nō Te Hiko o te Ika, nō Waimā, Te Māhurehure, ā, nō Te Tai Rāwhiti, Hiruhārama Marae, ā, me, ā, te marae, nā marae o Te Whakatōhea. Ko te taitara o taku tuhinga kairangi reo. Ko tētahi o mātou mōteatea waiata i tuhia e te koroua nei e te kanapu kau, e te, te kanapu, te kauru. Ana he mea rekōta te waiata nei, i te tau 1954 ki Matahī marae ki roto o Te Waimanakākū. Pēnei i te rangi o te waiata nei, nā te mea, I tīkina ai au i te mōteatea nei, nā te mea i roto i taku tuhinga kairangi, ā, ka kite koutou nā whakaahua, ko te tuhituhi kei tōna taha matau, engari, kei te taraiti o te whare o taua tuhituhira e toru nā kōpae. Rua haora

He aha ki a Mapumata? Roi mata hi aku ka moi. Ko tēnei kupu kaore te aroha e huri. Ne? O kaore, kaore te aroha. E kī ana te tikanga o tērā kōrero, ko tēnei kupu a tātou ko te aroha Koinā tētahi kupu o te hohonutanga o tēnei mea hohonu. Ki te pātai tātou ki a tātou he aha tētahi kupu a tātou katoa, atu i a tātou te tangata, ko te kupu nei aroha. Nā, e mahara ana ahau te otitana o te tuhituhi nei. Ko te kai, ko te kai ārahi i a au i roto i te tuhituhi nei, Ko tā Mason Durie, o E Te Iwi, tētahi korōria nui ki te noho ki te taha i tērā, tērā tohunga ki te whakawhitiwhiti kōrero mō tēnei mea, mō te kōrero. Ehara hoki i te mea i te mōhio a Mason me kī te āhua o te o nā kaupapa nei. Engari mō tēnei mea mō te whakatakoto kōrero, ā, ko wai atu. Ko wai atu hei whakatakoto kōrero. Ko wai atu hei wero i, i te hinengaro o te tangata. Anei te kōrero mai a Mason ki a. Mā wai tēnei tuhituhi? He aha e whakaoratia mai nei e koe ēnā mōteatea? Ko wai ka whiwhi i ēnei tuhituhi? Mēnā ka tika tō mahi ka tipu ēnei taonga haere ake nei nā tau. Na koira taku mahi he whakautu i nā kōrero. a Mason Durie. I roto hoki i tā Apirana Ngata kōrero i te pukapuka Mōteatea Nama Tuatahi e kī ana ia, Kōrerotia te taitara o te waiata. Kōrerotia te whakapapa o te waiata. Kōrerotia te pūtake he aha i titoa ai taua waiata, ā, kōrerotia ētahi o nā wairua me nā kōrero kai roto i waenganui. Ana ka, ka kao mai ēnei kōrero katoa, ka oti te tuhituhi nei. Nō reira, tēnei te mihi, uh, ki a Tā Tāmati, ki a Tā Patu Hōhepa, ki a Tā Ranginui Walker, i whai wāhi rātou ki te whakawā i te tuhituhi reo Māori nei. E te iwi e noho ana mātou i roto i te whare. Ko taku kaiārahi reira ko Mason Durie, ko Tāmati, ko Patu, me Ranginui Walker. Māku e kī atu ki a koutou, E titiro ana au ki ngā tokotoru tohunga o te ao Māori nei. Kai te kite atu au i ō rātou kanohi e mahea ana, mākohakoha o ngā rākau. Ana i roto i te whakamātautau ka kī te kaiwhakahaere, e, Ahorangi Tāmati Wiri, māu e ārahi ngā whakamātautau ki te tangata i tuhi nei i tēnei kōrero. Anā, ko te pātai, ko te kōrero tuatahi a Tāmati ki a au ko tēnei. Te taetanga mai o te tuhituhi nei ki a au, i ohorere kē au. Neke noa atu i te whā rau ngā whārani. Wai te tangata ka tuhi pērā rawa te nui o te kōrero? Tuatahi, tuarua, E puhi ana koe ka noho mātou tokotoru ki te titiro i te tuhituhi nei, neke atu i te whārau whārangi mō i te tangata ka tuhi pērā. Ka mutu, ka huri anō, ka huakina au te whārangi ka kite au i ngā kōpae e toru i roto i te tuhituhi nei. Ka tangohia mai au, ka mea te ohu ki taku hoa, ki a Tilly, Haramai, whakarongo i tēnei. Ka raua atu te kōpaera ki roto i tētahi uh, mihini whakatakitaki. Ka rongo atu. Aore te aroha e huri e, i runga rawa, nā, I te wāhi haere ana te waiata nei, te mōteatea nei, kei te titiro ki a Tau ki taku hoa rangatira ki a Tilly. Ka kite au i a ia e tuahu ana, kia ata rono ia i nā kupu. Nā, i te wāhanga e tuahu ana a Tilly, Ka rongo ahau i tō reo, tēnei ka whakaaro rani ka noho kāti rā te whakakeke noa. He rua nei aku ringa te tuki te tā heke te kāu nā te matahariki o te wai. Te āki kau ana mai tēnā te whare whanaunga tangata o Hinemataroa. Ka hiki te ringaringa o Tiri ka tāputia ia te mea rā. Ka huri atu, ka mea atu ki a Tāmati. Are you examining this? Mea tō tāmati, I'm gonna try. Ka mea te tiri, kao. Ki au, tā koutou mai e whakaro. E, kei titiro ahau ki te tuhituhi nei, arā kei te nui o ngā kōrero he pērā tonu te wetewete i tā Tā Apira Nganatara, engari arā atu anō. Ka kī atu a Tāmati kē, ko tāku e wehi nei ki tēnei tuhituhi, nā te mea nā Tūhoe i tuhi. ka kata, ka kata mātou roto i te whakawa, ka wehi au. Ka pukuriri au, nā te mea, kāre i riro māku mā Nāti Porou kē tēnei mahi. Kātahi au ka pātai ki a au anō, ana ka mea atu, ka mea atu a Tilly ki a ia, Well, Tāmati, i haere kē koe ki tāwāhi, ki te tuhituhi i tāu kairani ki roto i te wetewete reo. Ne. He, he anei te kupu Pākehā rā, te linguistics. He te take o tēnā mai. Anei ke. Ana koe nā tāmati wē rā kōrero. I reira au e noho ana, noho whakaiti. Noho whakaiti. Uh, ka ki atu ki a tāmati. Kāre i tuhi au, te tuhituhi nei tēnei taonga hei whakaiti i a koe. Engari, ko tētahi momo reo i tipu mai mātou roto i te kāinga, uh, i roto o Ruātoki, uh, i roto o Tūhoe, ko tēnei kupu, ko te mokemoke. Ana ka kī a Tāmati, Ā, kei te hiahia au ki te tīmata, ki te whakarongo i a koe, kōrero ana mō te mokemoke. Ka mea te ao, O te hiwa nei, kia mutu ake taku kōrero. ko tēnei kupu, ko te mokemoke, koina te kupu i te ārahi i a au, i a tātou katoa i roto i wā tātou mahi. He mahara au ki ngā hōia tō mātou pāpā rātou mā. Inā rā whakanui ana hōia ki roto i tō mātou marae ki Te Māhurehure ki Ruātoki, pēnei tā rātou, tō mātou mokemoke i te wā i a mātou tāwāhi. Ka kakari mātou ki te whawhai ki ngā tiamana kia tere motu ai te pakanga. nā te mea kei te pakaru ō mātou ngākau, ō mātou wairua ki te mokemoke. A Te Ruatohu ki a Tāmati, koinā te tīmatatanga o tēnei kaupapa o te tuhituhi. E kite nei koutou tokotoru katoa koutou i roto i tēnei rūma ināianei, ko tētahi o nā mōteatea pakeke kei roto nā, Nō te tau 1954, i rekōtatia ai e Wiremu Nata ki Matahī marae, arā, ki roto o Te Waimana Kaaku. Nāna i rekōta ētahi o nā kuia koroua o Tūhoe. Ko te waiata e whakatuwhera, ko te mōteatea e whakatuwhera ana i tēnei tuhituhi, Kāore te aroha e huri.

i te mokemoke a tōna wa. Ka haramai te mokopuna, Akereka ka haere atu ki a koe Ranginui Walker, ā, ki a koe hoki e patu. Kai te mokemoke ki ahau, kei hea aku kōrero. Nā, e Ranginui Walker ko tāhau tuhituhi, i tuhi e koe, Ko te iwi Māori i hūnuku ki roto o Tāmaki Makaurau noho ai. Ana ko te taitara o tāu tuhituhi e Ranginui Walker, The Social Adjustment of the Māori to Urban Living in Auckland. Ana i tērā tonu e te iwi ka weroa mai au e Ranginui Walker. Ka mea mai ki a, kia patai au ki a koe e kai. Ki roto i te reo Pākehā taku pātai ki a koe. What's this thesis got to do with the social adjustment of Māori to the urban living in Auckland? Kai te kite au i nā kōrero i roto nei, but what's that got to do with it? Tiro atu au ki a Rangirua i Walker. Me taku kata. Uh, Ana, ka kata ahau, ka mea atu au ki a Ranginui Walker, a Kati, me pēnei. ka hoki ake tātou ki te tau, nā, ka kite koe i te, te upoko tuarima, tua ono o te tuhituhi nei. Ai, ai te heke ke te hūpē, te ipu. Ā, ehara i te mea hea, he hūpē tonu nō te ihu. Nā, ka kī atu au kia, ka titiro atu au ki a Ranginui Walker, ka mea mai ki a, Come on boy, give me the answer I want. Titiro atu au, e te iwi, i roto i ērā momo whakamātautau, Kāre koe e peke atu ki roto i te kaupapa. Ka āta whakaaroaro koe me pēhea rā te whakautu. Ko te mea e tohu ana ngā tāngata rā, a Ranginui Walker, a Tamati, Reedy, e, kaua e, kaua e peke noa atu ka whakautu, ka kaina mai koe. Nā, ka kite tonu koe i a rātou e noho ana i roto i te whakamātautau, ko riri kē ki te peke mai, ki te mōro i te kupu. Enari, ka, ka hua hoki whakamuri au, me te katāno, me te harakoa o taku nākau, me taku titiro ki taku kaiārahi ki a Mason Durie, ka mea atu, o, tika kē tō tiki i ēnei tāngata hai whakawā, mā wai atu. Ka mea atu au ki a Ranginui mō kā kati, kia whakautuhi au tō pātai. I ki te koe roto te upoko tuarima, tuaono, o taku tuitui. Kai konā ētahi o ngā mōteatea e waiata nuitia ai e Tūhoe, e Ngāti Awa, e Te Whakatōhea, e Te Upokorē, e Te Whānau Apanui o aua waiata a Te Kooti Ārikirangi Te Tūhoki. Nā me pēnei te kōrero i te tau 1760 iwa. Te haere tana mai o ka pene kuki, tamati, ka wea tau ki a tau. Ara kai runga i te hiwi, tua ake i tūranga ra, kai reira te whakapakoko o ka pene kuki. E titiro ana ia ki tūranga nui a Kiwa, me te mea nei nona taua whenua ra. Enari nana, nara, nana ke, nā ratou i muru. Kare no ratou nā whenua. Nei tera wa, I roto i ngā tātarita nei kua kite koutou e te wā ku tuhituhi, neke atu i te rua rau te tātauranga o tātau te iwi Māori, te haramaitanga, te taetanga mai o Kāpene Kuki me wana whānako i aua tau rā. Ana ko te tau tērā 1769. Ana i au e kōrero rā, kei te tuhituhi a Ranginui Walker i aku kōrero. Ka mea atu au ki a Ranginui, kei roto i te, te upoko tuarima, tuaono o nā kōrero nei. Ka mea mai ki a, I got the report here, boy. I know what you're saying. Ara, ne. Nā, Anei te kōrero, and ehara ēnei kōrero i te kōrero hou ki a tātou. I roto i ō tātou ringaringa 63 miriona eka ngā whenua o te ao Māori i a tātou. Nā nō te tau 1840, 1840, ka waitohutia te, te Tiriti o Waitangi. e, e tūkinotia nei e tēnei Karauna ināianei, ana, tēnei Karauna me whakakore atu e tātou, me o rātou tāngata katoa. Nā, koira te wā i hainatia ai te Tiriti o Waitangi. Nā, tēnā tātou whakaaro, e kōrero ana au ki nā kaiwhakawā nei, 63 miriona eka, tae rawa atu ki te tau 1860, 1840, ā, wera te wā i hainatia ai te Tiriti, kua ngaro ko te toenga o ngā whenua Māori i roto i ō tātau ringaringa 21 miriona eka, mai i te 63. Nō reira e. 1866, rua tekau tau i muri mai, ka titoa e te Kōti tana waiata ka tū au ka korikori ka puta te rono o Taranaki e hau mai nei. Nē. Nā, taka rawa ake ki tērā, kua murua anō tekau miriona eka o ngā whenua Māori. Tae rawa atu ki te tau 1883, ka titoa noa e te Kōti tana mōteatea kāore te pō nei mōrikarika noa. Ana kei te, i tērā wā, kei te titiro atu ahau ki a Patu Hōhepa. Kei te kite atu au i a Patu Hōhepa e whakaae ana. Taka rawa ake ki te tau 1887 ka titoa e te Kōti e Pā tō reo. Te tau i muri mai ka titoa anō e a Tēnei o Nāwaiatanga, ā, Pinepine te kura. Te tau 1888. Ana, taka rawa ake ki te 1896 kua tata kē te pou o te rautau. kua naro atu 58 miriona eka o ō tātou whenua, he toru miriona noa iho. Ināianei i a tātou nei kai roto i te rinarina Māori. Nā, ka huri taku kōrero ki a Patu Hōhepa, e koro. I a mātou e kuraina ana ki Tīpene, ko tō, ko Te Āti Rīkona e haramai ai ki tō mātou kura i Tīpene ki te whakahaere i nā karakia o te Mihinare, i nā Rātapu. Ana, ko Te Āti Rīkona nei e kōrero nei au, ko Kīngi Matutaera Īhaka. I tētahi o ana haerenga mai Ka akotia, ka kōrero mai ai e ki a mātou mō tēnei haka. Ka naro rā aku whenua, ka naro rā aku tika. Mātaotao ana te aroha, mōmona ana nā iwi whairawa Tūpuhi ana ngā iwi rawakore. Ka huri atu au ki a Ranginui Walker anā te kaupapa o tō tuhituhi kairangi, The Social Adjustment of the Māori to Urban Living in Auckland. Ki a koe ki te whakatōhea, i murua o koutou whenua 144,000 eka i murua e te Karauna. Mo te kōhuru o te tangata kotahi a Te Wākana. Ana ko nā mōteatea e kōrero atu nei ahau, kai reira katoa i roto i nā wetewete mo nā mōteatea a Te Kooti Ārikirangi Te Tūruki, kai reira kua hangaia haere au nā ture i tūkino i a tātau i aua rau tau rā. Ka titiro mai a Ranginui Walker ki a au, mea mai, kei te whakaae au ki tāu. Ā, e tika hoki, ko koe tonu anō hoki tētahi i tipu mai anō koe i roto i te kāinga, engari haramai nei koe ki Tāmaki, kua noho ko konei kē tō tūrangawaewae. Engari arā, nāna a mahi a te Karauna, kua noho ake koe ki konei. Ana, koinei ka huri au ki a Tāmati i roto i te whakawā. Kātahi au ka mea atu ki a Tāmati, Nā konā e koro, i tīkina ai e hau, Kāore te mokemoke te tuahunua nei e hei i te pōhoroa e

E hoa mā e, ka tahi nei hanga kino e. Ana koina te hanga kino. Koira e, e tāmati hoki atu ki tō pātai, i tō whakapuakitanga i nā pā te, te whakawā nei. Koira i tikina ai ahau ko Kāore te Mokemoke hai whakapuaki i tēnei tuhituhi kairangi. Ki a koe, ki a koutou katoa. Ana ko taua kupu na ko te mokemoke ki a ora e korero ana au ki nga kai whakawā e toru nei, koinei te kupu i rongo matou i a matou e tamariki ana tipu mai ana i roto o Kawerau, Ruatoki, Tuteko, Waiohau, Murupara, Ruatahuna ma o Pohatu. He mokemoke. Ana koinei te mea kei te arahi i a tatou inaianei ko te mokemoke. E patai mai koe e Ranginui Mokai ki te au to tuhituhi eh, what's the purpose what's the purpose of this PhD thesis? He whakaē ai te mokemoke i te pōuri, i te ngākau. Ana, e kōrero nei ahau kua rua tekau mā ono tau kē mai te mututana o te tuhi o te kaupapa nei. Uh, i tērā wā mātou tangihanga ki roto o Ngāti Tāwhaki tērā atu wiki rā, ka hīkoi atu tō mātou kuia o Te Aka Puahou. Uh, o te Hāhi Perehipitiriana a Hāriata Haumate. Muri mai ka whai atu ko Tāmara, ko, ko Ponti Hauaho. Uh, te pou o tō mātou hāhi, te peka o tō mātou hāhi ki roto o Tūhoe ki roa atu. Ana, ka rongo atu au i te kura o Ruatoke, Kāore e te mokemoke te tuohu noa nei e i te pō roa. Ana, hāngai tēnei ki a Tāmati, takoto mai rā ki Hiruhārama. Ka huri pērā nā kōrero. I te tau 1927, ka I roto i te tuhituhi o te Ngā Mōteatea a Tā Pira Nganata, e kī ana ia i te tau 1927, ka whakatūhia nā Kaunihera Māori. Ā, i roto i te whakatūtanga o aua Kaunihera Māori rā, ā, ka tipu mai te waiata nei kāore te mokemoke. Ana i roto i tērā tiputanga mai o te mokemoke rā, o te, o ngā kupu o te waiata nei kāore te mokemoke, ka haria ake e ngā iwi, mea rawa ake ka waiata whānuitia, ana, kei roto katoa i ngā iwi. Ana, i a au e kohikohi ana i ngā waiata nei, ka rekōtatia au, a kāore te mokemoke, mai a te Karauna whakamoe rāua ko tana hoa huia whakamoe i te tau 1981. Ana, e hoa mā e, ka tahi nei hanga ki to e. Ko aku ko-iwi kau te tirohia mai. Ka taka ko roto nei ka māwherani ai. I roto i tērā kōrero, ka kī mai a Patu, He aha ki a koe te tikanga o te kōrero nei? Ka taka ko roto nei ka māwherani ai. Ka mea tau, Ae. Ka taka, ka, ka taka tātou ki roto. ā, ka, ka uia tātou e tēnei mea te mokemoke. Nā te kaha o te mokemoke, ka hua whakaaro koe, kua naro koe, kua wairani koe, kua kore koe mōhio, ko wai koe. Koina te kaupapa o te Māwherani. Koina te kaupapa. i tito ai e Te Ati Rīkona, e Kīngi Matutaera Īhaka, ka ngaro rā aku whenua, ka ngaro aku tika, mātautau ana te aroha, momo nāna nā iwi rawakore. I roto i tērā whakamātautau, ka karangatia e te kaiwhakawā, he wā whakataha, ā, ahakoa katoa au, nā te mea hoki, kua āhua, kua āhua kite atu au ko kaiwhakawā e āhua whakaae ana. Kāre anō i whakaae tika nei. E te iwi, ka whakatā māua ko, ko Kahi i tēnei wā nei. Tēnā tātou katoa. E te iwi, kua hoki mai māua ko Kahi i roto i tā tātou kaupapa. Kai roto tonu tātou i te whakawā o tēnei mea o te kairangi, te tuhituhi o tēnei mea te kairangi. Ko nā tohunga o te ao Māori nei e noho tokotoru mai ana, ko tā, Tamati, Riri, Tā Patu Hōhepa, Tā Ranginui Walker me Tā Meihana Durie. Ka hoki mai mātou mō te wāhanga tuarua o te whakamātautau nei. Ka tahi a Tamati ka pātai, I a au e titiro ana i te tuhituhi nei, kai te kite atu au i te reo o koutou o Tūhoe e takoto haere ana i roto i ngā kupuna. Ka mea atu au, āe, he mahi tika tonu tēnā. E, te nuinga e kite nei koe i te rārangi kuia koroua kai te whārangi tuarua, tuatoru. Neke atu pea i te rima tekau rātou kai roto i te tuhituhira, mō rātou ingoa rā. Koirā te wā i tuatahi tīmata ai au e, ki te kohikohi nā mea nei. I roto i nā tau i a au e kohikohi haere nei nā taonga nei me ōna rangahau whakawhitiwhiti kōrero. Ka whakaae maina tētahi o nā pakeke nei anei tēnei o nā mōteatea, anei tētahi o nā waiata, anei hei pēnei, hei pērā, nei. Tēnā, tirohia mai e koe. Kāre tahi rātou i kī mai ki a au kia tuhia ki roto i te reo Pākehā. Ā, i kī kē mai rātou ki ahau nei tā rātou kōrero tuatahi. E tai, he ataahua tēnei, mōteatea, waiho ki roto i te reo. Nā, E patu, koutou tokotoru katoa, i te titiro au ki wā koutou tuhituhi, me te kite atu i te hohou o te rongo o te mātauranga i roto i wā koutou mahi. Ka whakamihi kē au. Engari, Ko te kōrero i kōrero rāu ki a koutou, kāre he mihi kei te haramai te whakatipuranga o muri i a koutou, o muri i a au, o muri i a tātou katoa, e haramai ana i runga i te mokemoke mō nā kōrero e hāngai ana ki a rātou. Katahi au ka huri atu ki a Tāmati, reading, ka mea, Tāmati, ko wā koutou kaupapa i whakatūhia, E, e Tā Piranganata ko nā kauhau a Tā Piranganata, Sir Apiranganata Lecture Series. E hokihoki mai ai te iwi ki te whakarongo, te whakarongo i tō koutou reo. Pērā anō nā ahurei a Tūhoe i whakatūtia ai i te tau 1972. Ā, i whakatūria e ngā pākeke kuiara Te Ahurei a Tūhoe kia hoki mai ai mātou katoa ki te whakarongo ki tō mātou reo e hahaka mai ana. Titiro au ki wā kōrua tuhituhi, ko tāu tuhituhi e, e patu, mō te Whare Wānana o Illinois. Nē, whoo! Arā kē te kaitā, arā kē te nui o te pukapuka. Nē. Ana e wetewetetia ana e koe tētahi wāhanga o te reo ki roto i te reo e taka nei ki raro i te ingoa nei, te linguistics. Ana, ko te tohu na ārahi i a koutou ki roto i nā mahi linguistics nei, i kite atu au nā wana tuhituhi, ko te ahorangi, ko Bruce Biggs. Ana, puta katoa mai koutou i tērā whakatipuranga. i ngā mahi a Blue Specs. Nā whērā anō tāu tuhituhi, Tāmati, haere kē koe ki te whare wānanga o Alabama, ki whea rānei nei, ki hea rānei ki Hawaii, taua kaupapa anō, Linguistics. Engari e kite nei koutou i tēnei tau nei, 2000, ko te tino taumata kōrero kei te ārahi i tō tātou reo, ko te kōhanga reo. Ana, koina i tuhi ai te tuhituhi nei hei āwhina i ngā mokopuna o te kōhanga reo. Tuarua, kei te mōhio a Hau Huri i te motu, ki tonu tātou i te mōteatea, i te pirangi au i te whakatakoto tauira hei whai mai mā tēnā, mā tēnā, mā tēnā, ki te tuhi anō i wā rātou mōteatea i roto i tō rātou. Nā reira i pēnā ai. Nō reira e te iwi, hei whakaoti ake i tēnei kauhau. Ko te ko te tangi i tēnei. Ki a Tamati, ki a Tili, ki a, ki a Patu Hōhepa, ki a Ranginui Walker. Nā rātou, Nā rātou i whakawā tēnei tuhituhi kairani. Nā rātou i runga i tō rātou tohunatanga i whakamana nā kōrero nei. Na te mea i te taitana o tōna whakamutuna ko Tāmati te kaikōrero i tū ka kī, ka huri atu ki te kaiwhakahaere ka kī atu, Kua ea mātou. Kāre ā mātou pātai ki te tangata nei. Ā, ka kapu tī mātou muri iho. Ā, anā koina. Ko tēnei kauhau o te reo rangahau, he kauhau wairua whakamihi nāku Mēnā koia koroua katoa i kaotia ngā kōrero ki roto i tēnei kairangi, mēnā kaikōrero katoa i kōrero ki Hiruhārama marae hei tautoko i a rātou. Mēnā mate o tātou katoa, mēnā ka titiro e tātou ko te kupu nei, kāore te mokemoke, te tuohunua nei hei ārahi i a tātou, koinā tā tātou mahi e whakaea. i tēnā moteatea. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.